Türkmenistana iberip şol maşgalary ekläp durýalar. Videony koýanymdan sonra meniň enem, atam, semýam ýitdi. Olar MHM, MHM agentleriniň taktikasy. Farhat Durdyýew ara zwonit etdi, öýle gepleşdik. Türkmenistanyň konstitusion döwletden patyşalyk döwletine öwrülmäge eýýäm şolar öz goşandyny goşup durlar. Gelin-gyzlaryň arzuwy bu ak köýnek geýmek. Egin-başyňyzy toplap Türkmenistana gitseňiz näme bolar diýip gitýäňiz siz bilen. Salam watandaşlar, şu günki biziň myhmanymyz Inara. Bu DWT toparynyň bir agzasy bolup durýar. Salam Inara. Salam Akmyrat. Salam.
Salam watandaşlar.
Siz bir özüňizi tanyşdyrsaňyzdyňyz biziňiz, biziň Türkmen Voice auditoriýamyz bilen.

Inara biz şu günki gepleşigimizi Türkmenistanyň häzir diktaturasy barada alyp bararys we biziň bilişimiz boýunça siz aktiwny diktatura garşy göreşýän aktiwistleriň birine girýäňiz, DBT toparyna-da girýäňiz we birnäçe protestlere gatnaşyp gördüňiz. Şonuň üçin biziň Käbir soraglarymyz bolar size, siz şoňa jogap berip, biziň watandaşlarymyzyň aňy düşünjesini açyp düşündirer ýaly diktatura näme, Türkmenistanyň ýagdaýy näle häzirki wagtda. Şoň üçin Inara birinji soragymyz biziň siz özüňizi siz Türkmenistany diktator ýurt ýaly näli bir

Türkmenistanyň diktaturasy dünýäde ýok hazirki kysajasy anlatsam-da düşündirsem. Türkmenistanda hak hukuk, demokratiýa, bilim, medisina hiç zat ýok ýany

halkyň elinde alatan aýlygyna bir halkyň alatan aýlygyna aýlyk bir aýlyk puly 50-60 dollar. Unda hem diplomly okumuş adamlaryň pullary bu. Adamlar 50-60 dollar aýlyk pul alady. Bu 50-60 dollaryň Türkmenistanda hiç zadam emmes.

Bilşimiz ýaly, bizde türk döwletinde köp raboçi migrantlarymyz bar. Şolar şolara ekläp saklaýarlar. Şolar pul iberip türke, türkden öz öz halal zähmeti bilen işlän pullaryny Türkmenistana iberip, şol maşgalalary ekläp durýarlar. Türkmen türkmen döwletiniň etmeli işini biziň häzir türk türk döwletinde ýaşaýan migrantlarymyz edip dur häzir Inara. Indi siz aýdyp geçdiňiz, Türkmenistanyň diktaturasyna bir düşündirdiňiz näme diktaturasy nämeden ybarat diýip. Häzirki döwürde biz bilip durus tranzit hökümetiň tranziti boldy dogrymy? Atasyndan ogluna geçdi. Indi Inara siz näme diýip pikir etýäňiz? Ogly şul posta gelen soň Türkmenistan oňatlyga ütküdimi bir özgerişlikler boldumy Türkmenistanda ýa Türkmenistan belli beter bolup gidip otyrmy ýa Türkmenistan şol öňki Atasy Gurbanguly Berdimuhamedow oturan ýalam şol öňki derejesinde galar diýip pikir etýäňizmi? Demokratiýa derejesi. Hawa bu ýagşy soru sorduň. Karaly bu Gurbangeldi Berdimuhamedow döwründe uje diktatorlyga başlady. Bu on ýylyň içinde bu Türkmenistany ele aldy. Ondan soň ýawaş göterildi, ýawaş-ýawaş beçe ogluny koýdy. Ogly mundan beter çykdy. Ýaman ýaman bu ata ogullar ikisi hem bir birinden beterler. E, diktatörlükde. E, bu oglu e, 2022-niň hangi aýynda geldi bir dakika. E, Martyň Martyň 19-ynda 2022-nji ýylda Serdar Berdimuhamedow prezident olarak e, seçildi bu Türkmenistana.

Mhm. Yani sen ona bu senin işin emez, öz işine bak dedim yani. Siz şol hak hukugy bozulmagynyň bozul bozulmak e, situasiýasyny göreniňizden soň şu aýal gyzlaryň siz uje özüňiziň pikiriňizi YouTube e, YouTube platformasyna çykyp aýtdyňyz, dogrymy? Aynen.
Mhm. Sonra bunu hem bu videonu da YouTube'a koydum.

e, kommentariýalar ýazyp başladylar bular. Asy wideoma türkçe aýdantym men bütün kelimelerimi. Çünki ýyllardyr Türkiýede ýaşadygym üçin dilim türkçeye gidedi. Ýene türkçe türkçe geplep aýtdym. Çünki başga bu türk türkleri diňlidigan başga dewletler hem bar. Aha.

Ol Milli Howpsuzlyk Geňeşiniň gullugynyň agentleri şony aýtýar, girip, bir ýaman zat ýazyp, diňe ugroza hökmünde ýazyp, göwnüňizi bozup, özüňiziň ruhuňyzy pese düşürjek bolup ýazýarlar olar. Aslyndan, şolara edip bilseň ignor etmeli, jogap bermeli, sebäbi biziň kommentariýalarymyz bilen olar iýmitlenen ýaly bolýar. Iýmitlenip, ösüp, özüniň bir

Hak hukugy bozuldy aýallaryň ondan soň siz özüňize siz netijä geldiňiz özüňiziň pikiriňizi aýtmana olam ýutub platformasynda iki wideo çekdim diýdiňiz dogrymy Hawa iki wideo düşürdiňiz iki wideonam siz ony çap etdiňiz ondan başga siz näle öz pikirleriňizi türkmen hökümetine ýetirjek bolduňyz näle usullar ulandyňyz.
Sonra bu Farhat Durdyýew bardy

Potensialny biz pikir etsek siz şu gün hemme egin başyňyzy toplap salyp çimodana bilet alyp Türkmenistana gitseňiz ine siziň edýän eden işleriňizi mysala alyp geçen durmuşyňyzda geçen hemme agyr agyr ýagdaýlar boldy siz özüňiz aýtdyňyz strese düşdüňiz ol aýal gyzlaryň hukugyny bozulanyny görüp ondan soň siz özüňiziň pikiriňizi aýdyp başladyňyz YouTube platformasynda ondan beýläk siz DBT gruppasyna girdim diýdiňiz ondan öň siz Farhad Durdyýew bilen Käbir efirlere gatnaşdyňyz bile dogrymy? Wideo çekdiňiz. Indi şularyň hemmesini geçeniňizden soň häzirçe şu gün egin başyňyzy toplap Türkmenistana gitseňiz näme bolar diýip pikirtýäňiz siz bilen? O türkmen hökümeti nämçe eder siz bilen? Goýberermi ýurduň içine? Geliň inara ýaşaň arkaýyn. Biz hiç hassy etmeýäs. Geliň ine size iş, ine size

Başga sorag size. Eger şul häzirki Gurbanguly Berdimuhamedow atasy, hawa, Berdimuhamedow starşeýda, perwiý diýip aýtsaň bolýar oňa, şol aradan çyksa, diňe ogly özi galsa, ýurt şol durşuna gidermi diktatorlyk režimi bilen ýa Demokratiýa döräp Ýewropa yslaşarmy, başgaça döwlet üýtgäp gidermi, asuda döwlet bolarmy diýip pikir etýäňizmi? Eger diňe ogly galsa, atasam ýok bolsa. Ýa şo öňki ýaly galar diýip pikir etýäňizmi? Ýok, diktator her zaman diktator bolady. O ýüzden bularyň hemmesi gitmeli. Bu bütin sistemany bize deýişdirmeli.

Sistema bar, maşgala bar, şo maşgala režimi gidip dur, atasy ýogalan ýagdaýynda-da, ogly galsa, oglam şol öňki syýasatyny alyp barar, atasynyň syýasatyny alyp alyp barar diýip, şo şony pikir etýäňiz, dogrumy? Üýtgär diýip umydyňyz ýok, dogrumy? Ýok, üýt üýtgemez.
Üýtgemez. Biz Türkmenistany näzaman bu Berdimuhamedow tohumdan to temizlediýimizde, bunuň režiminden temizlediýimizde, o zaman Türkmenistan güläle güle gül bolar. Başga bir alajymyz, başga bir ýolumyz ýok ýaly hiç birimiziň hazir.
Sag boluň Inara. Indi Türkmenistanda bizde kän raýatlarymyz bar. Türkmenistanyň içinde-de, hatda daşynda-da raýatlarymyz bar. Olar gorkup, öýdäkilere basyş bolar diýip ýa-da özlerine basyş bolar diýip gorkup sesini çykarman, Türkmenistanyň konstitusion döwletden patyşalyk döwletine öwrülmäge Eýýäm şolar öz goşandyny goşup durlar. Indi şolar özüniň mertligini ösdürip, öz haklaryny talap etmegi üçin nämeler etmeli? Bir maslahatyňyz barmy biziň raýatlarymyz üçin? Hawa.
Bizäriň halkda agzybirlik ýok. Ilk önje bizäriň halk agzybir bolmaly. Agzybir bolsa bizäriň daşary ýurtda en azyndan nerdeýse bir ýarym, iki million halk daşary ýurda çykdy uje bu bildiýim gibi.

Şonuň üçin watandaşlar, ýa Inaranyň aýdyşy ýaly siz göwünden gaçmaň, birazrak ruhlanyň we haklaryňyzy talap ediň. Hemme ýerde astaýuwaşdan biz özgerişiklere nesip bolsa ýeteris we Türkmenistany demokratik, ine aýdyşy ýaly Dubaý ýaly ösen ýurtlaryň biriniň, ösen ýurtlaryň hataryna girip, girizip öz maşgalarymyz bilen şu ýere göçüp, nesip bolsa asuda ýurtda Ýaşap başlas nesip bolsa. Sag boluň Inara interwýu üçin geleniňiz üçin biziň Türkmen voice kanalymyza we siziň şul aktiwiçilik etýän işiňizdede men size dilegim ruhdan sizem gaçmaň käwagt şu aktiwistleriňem ruhdan gaçyşy bar şonýa sizem ruhdan gaçmaň işläp duruň ine siz debata grupasyna girdiňiz lideriňiz bar şony diňläp bile Drujny bolup, agzybir bolup, aýdyşyňyz ýaly agzybirlik ýetişen ýok bizde häzir, biziň türkmen türkmen raýatlarymyzyň arasynda, hatda aktiwistleriň arasynda agzybirligimiz ýok. Şu agzybirligi berkleşdirip, nesip bolsa, asuda gelejege tarap ýöräliň bile, nesip bolsa. Sag boluň Dilara, geleniňiz üçin.
Inşallah. Sag boluň.
Sag boluňlar hemmäňizler.
Sagatda görüşeliň.